Ӕртыккаг сӕр Уӕдӕ кӕд сымах Чырыстиимӕ райгас стут, уӕд тырнут уӕлӕрвтӕм, Чырысти Хуыцау рахиз фарс кӕм бады, уырдӕм. Уӕ хъуыдытӕ уӕнт зӕххон цардыл нӕ, фӕлӕ уӕларвон цардыл, уымӕн ӕмӕ сымах амард стут, ӕмӕ уӕ цард Чырыстиимӕ, Хуыцаумӕ ис, ӕмӕ ӕргом нӕма у. Уӕ цард Чырысти куы раргом уа, уӕд йемӕ раргом уыдзӕн уӕ намыс дӕр. Уӕдӕ амарут уӕ зӕххон уӕнгтӕ, хӕтын, чъизийы митӕ, ӕлгъаг мондӕгтӕ, кӕрӕф, уымӕн ӕмӕ кӕрӕф мӕнг Хуыцаумӕ кувын у. Уыдӕтты тыххӕй Хуыцау йӕ Фыдӕх ныккалдзӕн йӕ ныхмӕлӕуджытыл. Се хсӕн ма куы цардыстут, уӕд сымах дӕр ахӕм ӕвзӕр митӕ кодтат. ныр ныууадзут ӕппӕт уыдӕттӕ, мӕсты, фыдӕх, фыдгой, ӕнӕуаг ныхӕстӕ, кӕрӕдзийӕн мӕнгтӕ ма дзурут, уымӕн ӕмӕ сымах фервӕзтыстут, раздӕр цы уыдыстут, уыцы адӕймагӕй йӕ хъуыддӕгтимӕ, ӕмӕ систут ног адӕймӕгтӕ. Хуыцау уӕ кӕны ногӕй-ногдӕр, цӕмӕй йӕ базонат ӕмӕ суат уе сфӕлдисӕджы хуызӕн. Ныр бердзенаг уай, иудей уай, сунӕтгонд уай, ӕнӕсунӕтгонд уай, талынг адӕмтӕй уай, скиф уай, цагъар уай, сӕрибар уай, уӕлдай нал у. Ӕппӕт дӕр у Чырысти, алкӕй зӕрдӕй дӕр уый цӕры. Сымах Хуыцау сӕвзӕрста, стут йӕ сыгъдӕг ӕмӕ уарзон адӕм. уӕдӕ ут тӕригъӕдгӕнаг, зӕрдӕхӕлар, сӕрныллӕг, ӕвӕлмас ӕмӕ фӕразон. Быхсут кӕрӕдзийӕн, иу уа иннӕмӕй хъӕстаг куы уа, уӕд-иу ын ныббарӕт. Чырысти уын куыд ныббарста, афтӕ ут барон. Уыдӕттӕм бафтаут уарзондзинад. Уый у ӕппӕт дӕр кӕрӕдзийыл бӕттӕг ӕмӕ алцӕмӕй дӕр ӕххӕстгӕнӕг. Чырыстийы фарн разамынд дӕттӕт уӕ зӕрдӕтӕн, уымӕн ӕмӕ уыцы фарны сӕраппонд ӕрхуындӕут сымах ӕмӕ систут иу буар. Ӕмӕ уый тыххӕй ут бузныг. Чырыстийы ныхас парахатӕй цӕрӕт уӕ зӕрдӕты, ӕмӕ уын цы бирӕ зонд дӕтты, уый фӕрцы зонд амонут ӕмӕ ахуыр кӕнут уӕ кӕрӕдзийы. Хорзӕхӕй хайджынӕй, Хуыцауӕн зӕрдиагӕй зарут псаломтӕ, гимнтӕ ӕмӕ удварны зарджытӕ. Ныхасӕй кӕнӕ хъуыддагӕй цыдӕриддӕр аразут, уый уын уӕд Хицау Йесойы номыл, ӕмӕ йӕ фӕрцы арфӕ кӕнут Фыд Хуыцауӕн. Устытӕ, чырыстонӕн куыд ӕмбӕлы, афтӕ уӕлӕгтӕн ут коммӕгӕс. Лӕгтӕ, уарзут уӕ устыты ӕмӕ сӕм тызмӕг ма ут! Сывӕллӕттӕ, алы хъуыддаджы дӕр ут уӕ ныййарджытӕн коммӕгӕс, уымӕн ӕмӕ уый Хицауӕн фӕндон у. Ныййарджытӕ, ма мӕсты кӕнут уӕ сывӕллӕтты, цӕмӕй зӕрдӕсаст ма фӕуой. Цагъартӕ, алы хъуыддаджы дӕр ут уӕ зӕххон хицӕуттӕн коммӕгӕс. Зӕрдӕ балхӕнынӕн сын цӕстмӕ куысты ма кӕнут фӕлӕ сын кусут зӕрдиагӕй ӕмӕ хицауӕй тӕрсгӕйӕ. Цыдӕриддӕр кӕнут, уый кӕнут ӕнувыдӕй, адӕмӕн кусӕгау нӕ, фӕлӕ хицауӕн цыма лӕггад кӕнут, афтӕ. Уӕ зӕрдыл дарут, уӕ фӕллойы тыххӕй уын хицау ратдзӕн хӕрзиуӕг, уымӕн ӕмӕ хицау Чырыстийӕн кусут. Хӕрам хъуыддӕгтӕ чи аразы, уымӕн сӕ бафыстӕ уыдзӕн хӕрамӕй, Хуыцау никӕй хъулон кӕны.